Nissuġġerixxu udjenza minn 18-il sena 'il fuq. Fejn sejjer William? Għax il-bobi u l-kappillan ġejjin mis-safar u ħanaddi għalihom. L-airport. Allura li ma tgħidlix forsi kolli bżonn xi ħaġa. Ma ngħidlek għajmek fis dawn nofsa fil-għodu għal xejn. U jekk għandek bżonn xi ħaġa. Strattini ġilista. Kollox wara sorma di. Qed li xi ħaġa? Jien? Eh, int. Lilek. Għaż biss titkellem ġej xattajt tal-għodu. Ara, ok. Jekk jogħġbok, mu għaddi u mill-li erba' għaddiet. L-ewwel ħaġa għarek isib xi ħadd tal-plants u fil każ xi l-kaktus. Kollox iva ngħidlek imma dal-qattus ma rridx ta' tesaw ġew taf li allerġik jena. Ejja. Kaktus, kaktus mhux qattus.

Mela mnalla għajnejħ blue baby. U me blan ixxielek dil-qassata ta' tiġieġ. Hemm wieħed ir-rabat. Ikollu minn kollox. Minn għandha. Imma r-rabat, jekk jien irid immur l-airport u meta tibgħatni ir-rabat x'għandhom x'jaqsmu ma' xulxin. Out of the way, hi.

Shortcut. Shortcut naħseb, u għax ma tamilx bħali, jgħobni eh, il-GPS, għax biex nkun naf fejn it-traffiku, allura eh, nkun nista inqassar, fimt? Dak ma nużax. Xiġri ma tużax biex ċaħodda bħal dik, importanti tant. Ejja, ma nużax xax mara. U n-nisa jindaħlu l fħajti kollha. Almenu, almenu meta nsuq nagħmel li rrid jinsu l-kappillan. Hawnhekk hawnhekk naqbel miegħu, eh? Għandu ftit tal-punt għax jiena nieħu qatgħa meta jsemmu li jgħidu il-qassisin forsi xi darba jiżżewġu għax nemmen illi jtellfulek ftit id-devozzjoni, eh? In-nisa? Eh. Itellfulek, in-nisa mhux itellfulek id-devozzjoni sur Kappillan. In-nisa jiksrulek id-devozzjoni qed ngħidlek. Żomm, żomm, ki ki ħasra, kieku għaddejt minn hemm ħames minuti qed itini. Kif għaddejt minn hawn? Għadlek jien ma nużax dak, għax dak Dak, mara, u n-nisa jaqasra inkwiet. Jina, taf xi daħħaqni l-GPS. Dik li meta jibda jitkellem sewwa tibda titkellem u darba l-oħra kellna driver ġdid. U kif wasalna ċ-ċimiterju, dal-ostrinna GPS għallu This is your final destination. Hemm aħna. 20 minuta titieli billi għaddejt minn hawn issa x'affarijiet ma tisbax minni għad. Iż-żibel hawn għandha żibel quddiem. X'affarijiet daw ara vera ix-xitan jittanta, eh? Ix-xitan, frazi mhux jittanta, ix-xitan, ix-xitan isuq qiegħed.

Ta jiena ħanseb parking bil-kwiet biex ma neħilx tazzjoni għax il-ponti ġa qegħdin hemm. Ħanejdlek, qed iġġel nirrealizza kemm idumu biex jipparkjaw in-nies meta jiġolqu dis għalhekk jidħlu tard. Jiena, jiena aktar ma jdejqu lin-nies jidħlu tard illum jien deħel tard x'affarijiet dawn. Ħallu fejdi, ħanajt tal-baġ minni jisma' u għamu lej. Jekk issibilna parking biex ikomplu l-qudies, jiena nieqaf nixrob, nieqaf noħroġ u nibda narġa' mur qudies kull nar ta' ħadd. Ara raħi, itfa itfa, itfa fl-alqa taħdi l-knisja. Ta' badu nitfem? Ah, ah badu itfa hemm. Mela mulej ah. mill-li għadna m'hemm xejn għax irranġer il-kappillan. Ah. Missa xidejtna qabel hija, eh? Isma' sur kappillan. Dik l-alqa ma fija xejn ħlif ħaxix ħażin għax ma taqbadx u titfaħħa parking.

Se nitfaw ikara, eżatt jidħol id-driver u jara bleża tirrati kemm qegħdin x'taħseb ġbin. Eh, qed nara naqra l-prezzijiet eh, jolew f'daqqajen. Taħseb. Issa jiena taf xi bdejt ngħid għamilta 99 flok 100. Għax rajt fuq il-Google illi jekk flok 100 ta' minn 99 in-nies jaraw ħirħis. Ejja, eh, ifhem jiena ma nifhimx fuq dawn l-affarijiet. Imma l-Alguge qallek hekk naħseb, veru? Naf xi mod irridu naqtgħuh id-dejn u lil Ernest għax għandna ntuh u fiex qegħdin miegħu. Baqalna naqra, eh, baqalna. Imma ngħidlek li minn dal-par kien ninġabru tajjeb. Jek naħseb jena. Għaddila u Eħi, eħi. Aw, hi, għal-knisja jinta. Ħana naħseb lek x'posta. Ah, nista' nipparkja hemm mara. Leħi, hemmhekk għal min ma jiflaħ ximx, inti timxi hu. Żgur li nimxi jien. Jien immur il-line dancing ma' Johnny tiegħi. Ma titħajjarx. No, no, thank you, no, thank you. Iktar mitfuħ fuq online dancing. Nintefa fuq TikTok nara xin it-tiena timbara me. Eh, anka jien edha fuq it-TikTok ħanurik. Hmm. Hmm. Spiċċat id-dinja ta' hmm, spiċċat, għalla jafrela. U għandu xjafrela, eh? Għandu, għandu. Imxi wara, inti għaddum? Le, naqra ħasla s-sagristija u nitlaq. Isma' jekk trid iddum toqgħodx tiddejjaq ta' għax jarrew ħarira r-rati. Ħarira, għas il-bitcoin ma tilab hekk. Ħammon nipparkja hemm. Lil hemmhekk mhux tajjeb, hemmhekk għal coaches. Għal coaches? Imma dak il-parkja. Ma dik tiegħi, te. U xorta dik karozza mhux coach. Le imma u coach. Coach, coach, coach, for, for, coach.

Ejja, pini, hi, ilek xi nofs sigħat qerra, jgħidni, ejja, ejja, xi mhux ilek biss ikolli. Ejja. U issa ġej nħoss nin fadar. Eh, ejja. Ert. U lejra mi tajba l-ħadd. Sraqt. Tilt. U ġbit waħda minn dawk. Eh, eh, eh, eh, eh. Ibis-serjetà tajli. U kdibt ukoll. Eħe, ukoll fej. Issa, imma, mhux veru. Mhux veru. Mhux veru, dawk nubi tiegħek. Ivvintajthom lu ħajma. Ħas li ġbidna, eh? Ngħidilek. Le, ara, ara ma jfettillekx. Issismani, mur u għid slima qaddisa. O Father, dejjem slima qaddisa t-tieni, ma jistax tvarja naqra. Nistgħu, ta' nistgħu, vera għandek raġun, ħanilek x'nagħmlu anzi, mur, oħroġ barra u dur dawra mal-knisja għal kull gidba li gdibt. Mm, Ħanajt islima u qaddisa mela. Żgur li tajt islima u qaddisa, ej issa mur inqaddes, Għandi x'nix nagħmel. mistoqsija, għandi mistoqsija. Jekk taħdem il-Ħadd, dak dnub Father. Taħdem, le, le, inti jekk xogħolok jirrikjedi li tidħol il-ħadd mhux nobbu. Mela l-lejla mhux ħatarani fajer għax tħall xogħol. Eħe, fej se jkun xogħol? Mal-Willy fil-parking. Erik nifaqdek. Xanna sabiħa! Għamel hawn. Oh, x'jien nagħmel, x'jien nagħmel ma tafniex lili. Nejn il dak li jkunu, Qabadni l-kappillan biex noqgħodlu parking u jiena vvolontarjajt, eh? Eh, mela allura narak wara l-quddies nerġa'. Sejra l-quddies? Mela itlob għalija ta! Min naħseb nofsa nitlob? Ejja, mu, ipparkjaw kif tidħol ħalli ma timxi sabiħa. Ejja, ejja. Ejja naħi, ejja, ejja. Kif tkun ħatibda l-quddies tagħmel in-negozju, eh?

Biżlejha, idejha molli hemm ejja! Ejja! Xagħru. Ejja! Vera qaru każa. Ejja! Ta' fejn hu kulħadd ta'? Fejn hu kulħadd? Ma hu ħadd tal-quddis illum kif jista' jkun? Hemm naqa' traffic hawn barra mhux biex jipparkjaw. Traffic. U mhux bilfors. Jekk il-wili qed jistaqsi lil kulħadd l-istorja ta' ħajtu. Lil min irid insomma għax oħrajn jibqgħu deħlin. Imma jien ma nistax nibqa' nistenna ta' kor ejja nibdew, hi kor. Kor. Għax ilkoll mhu hawn, lanqas l-appatini ma ġew illum! Ħa mmur nara x'inhu jiġri, ħa mmur nara x'inhu jiġri għax xi waħda minn tiegħu din żgur. Naf, naf għal fejn qegħdin hawnhekk. Promiss illi kelli ġibilkom pagament u ħanġibulkom imma tuna naqqa ċans. Qed nuħsib dal-parking hawnhekk u qed ndawwal lira tajba. Tajjeb, Will il-Parker. Mela issa ngħidu l-Ernest il-pipe. Isma' li jista' jkun. Ma tafx xi post fejn nistgħu nagħmlu xi erba' donuts u. Imma fejn? Aw tajjeb kieku. Aw ġew. Mela. Mela bdu ejjew, my parking is your parkings, eh? Tajjeb, daqt tara hawnhekk niġu bid-donuts. Tajjeb. Narakom daqt.

U isma' x'qed tgħidlek. Ħsatni, Fader! Jien ħasad minn ikun qed jagħmel xi ħaġa ħażin għalhekk. Mhux nagħmel ħażin, Fader, anzi qed nagħmel it-tajjeb. Dak illi qalli l-kappillan. Nieħu ħsieb il-parkin tal-parroċċa. Ijiem ara xi queue għandek oh. Ara xi queue għandek fittex daħħalhom ejja ħa nibda għandi quddis vojta. Mur ġewwa għamel xogħlok u lili ħallina nagħmel xogħli. Min imissu hi min imissu. Insibu issa paġna ħamsa ħalli nkantaw flimkien.

Mela x'inhu, bħalna eżatt, dejjem on hold, astant snikru ma jkollna ġieli. Mela. Echo Tango 43 come in. Echo Tango qiegħed break, ikellmek iktar tard. Kollu jitsallaw. Imma ma rrispondih, ta, forsi jkun xi ħadd li qalgħalu xi ħaġa, hu jistenna. Echo Tango Qed toħduni? Emerġenza għall-assistenza? Echo Tango Hemm qegħdin? Hemm leak tal-gas? Qatta' l-kelma. Imma rrispondih, ta. Mezz toqgħod attent! Echo Tango

Għanifżakum ja ten euro. Jekk se taħsel il-karozzi, bl-isterjo mitfi. All right, father, ħalli fidi. L-ilma biex taħsel il-karozzi minn fejn iġġibu? Oh, l-bambin jiprov the father where there's a willy. There's a way, għaj maġ vieħ, mol kompli għax għad spiċċa għal qoddis dwar dak għad spiċċa għedina. Tispiċċa għal qoddis mnar il-fader. Tajba għolli. In-nis illi telaw jisimaw il-ġesu Ma kellhomx il-mezzi tal-lum, kien hemm min imxiha, kien hemm min daħal b'xi ħmara. Żgur ma kellhomx il-karozzi. Mela, ħammur nara x'reġgħet jiġri intom min-naħa tagħkom fir-każ Kantaw tal-offerti u jekk tara li spiċċat il-komb tal-offerti erġgħu kantaw xi ħaġa oħra. Ibqgħu kantaw, ta' ġej, ġej. naqa kif qabu. Xin, xin, xinu ma jamlu dawka? Eh? Xinu dan is-sorbju kollu taf li l-quddis jiena qiegħed Siegħa u nofs fuq il-ħin normali, fit-Tliet għandi tieġ, ħa tkun ġejja l-għarusa u ħa nkunu għadna fit-tqarbin, ħabba fik! Ejja father, hawn tad-donuts, hu, eħ! Tad-donuts? Hekk jekk għandu d-donuts! Ċa falsin mas-saqaf, Eddie! Le, le, għax dawk it-tidwiriet, father, dawk it-tidwiriet jgħidulhom donuts, nipprobhom fil-van, jiena jaf kif jiġini roly poly, father, eħ! Ismani, waqqafhom issa! Ieqfu, ieqfu issa! Ma rridx nisma' iktar ħsejjes, ħa nkomplu! Sa nifqu kulma fadal jiġi wara ta' ċuċċu train. Ġej talbi killa bil-ħmara, Father, eh? U mbagħad ġej wieħed jimla ta' Elvis għandna nagħmlu palk żgħir ġuż Will Elvis u jtina tribute, Father, tal-ġenn, eh, ħa nkunu ħa jkun hemm atmosfera Boss! Boss inti. Malli l-lesti l-quddis se Tidajx, fader, tidajx! Jien ma nidajx jien qassis kif tidni nidaj. Ħadd boss il-barra mill-knisja int ma rridx nisma' iktar ħsejjes sa ma nlesti. Promise. Willy, hawn tat-Torra Baxka fejn se jarma? Ejja, Father, diġà tellajt l-offerti għaxar darbiet. L-ewwel tellajt il- Orajt, orajt, orajt, ħuti, ejja nressqu it-talb tagħna u ngħidu. Dak hu ħareġ feroċi hekk taf il-familja għax jiena m'iniex hekk.

Le! Daqshekk niġi quddies hawnhekk x'arrukkaz arbgħin ewro lill-Papa nikteb! Toqgħod tiktiblu xejn s'issa ġej Malta u għidlu di persona ma setgħet tant b' forty euros, ejja, aqla' għalih hi, igganċċja. Ejja! U stenna! Ejja, ġibla, ejja, ejja, aħroġ l-barreja, ejja, ejja. Il-paċi miegħek. Miegħek ukoll. Għallin. Ej, kappellan, ara naqra, ara naqra ħija. Tajnih ir-ruħ hawnhekk, vera? Vera, ikolli ngħid illi hawn vera atmosfera sabiħa. Ejja, Sur Kappulan, taf x'għedt jien issa? Għedt, l-għaliex ma ntuħx daqsxejn tarmak hawnhekk, eh? Vera, issa nara x'nagħmel u fil-każ nagħmel ġabra. Issa jiena biex ma toqgħodx tinqala'. Ġibtlek naqa' quotation, ara, dil-quotation ta' wieħed Pollakk U ħa joħdilna erbat elef ewros. Erbat elef? Jinqasmu, ara, għandek elfej materjal u elfej ta' idejh. Sewwa, sewwa. Jiena mhux biex ma nqabbaġ, żomma naqra kaffina, mhux biex ma nqabbaġ barranin ta, imma għalli jista' jkun xibtlek oħra ta' Malti. Issa da Ħamest elef tal-affarijiet tiegħu, Sur Kappillan! U kif inni maqsuma? Mela, għandek elfej materjal l-istess għax materjal li hu tajjeb u joħodlok 3000 euros ta' idejh. Tajjeb, Sur Kappillan. All right. Issa, da tittuqot naqa' attent, eh? għax da kulħadd iwiegħdek id-dinja u mbagħad xogħol on site sur kappillan hekk ma ssib xejn ġaħat tajjeb tispiċċa Titfotta. Aħjar, aħjar ikun hemm xi ħadd li jifhem għax lajjen. U laqqas. Il-Bobby, il-Bobby jifhem, jifhem. Dak darba ta' abbattu jbiddel li plakka ta' vakum cleaner u flok tiġbed għamela timbotta. Ej, fis-sajf daqs laqwa fan, eh? Le, le, le, ma aħjar ikun hemm xi ħadd jifhem, isma' minni. Allura, sibt fija jesu l-kappa kif jien proattiv eh, għal-knisja jien. Allura l-għamilt qatt Nagħmillek waħda ta' 7,000 ewro. Ah, samili ftit. Mela għandek 2,000 ewro tal-materjal. Għandek 2,000 ewro tal-Pollak, għandek dik l-1000 ewro żejda tal-Malti. Aha. Issa mbagħad għandek 2,000 ewro għalija bħala site manager, eh? U noħodlok sib kollox u ma jkollok inkwiet

Għad jibdew il-kontijiet biex teħlishom għax ma nkunx ried li they pile up. Taħi, fidejk. Mhux hekk. Il-kontijiet malaj tiġi Ejla ma nafx kemm toqgħod miegħi u kieku ħarġet one cent għal konti mġiddem bamer. Jien xi ħaġa William. Jien Ma tarax, kont qed nara l-kont kemm hu, anzi ma ġiniex għali dax-xahar, għal għajtek, werdi. All right, William ħin. Rajt lampa, għal meta jinqatgħalna d-dawl. U għedt ħa nixtriha ta' għax naħseb għandna bżonnha. 200 għandek? 200 euros għal-lampa ta' meta jinqata' d-dawl bis-serjetà. Il-lampa tenjura kollox, imma mbagħad għandi mass, Għandi xagħri, għandi twiefer, kont beħsibni mmur nieħu lunch ma' Marilyn u Naomi, u hija tini, tini, tini. Bis-serjetà m'għandix one cent imġiddem fuqi, xejn m'għandi. Ma ġara xejn, siewk dejjem ikolli wara.

Imma bamel father ta. Bamel ta vera eh. Mela jiena bamel, imma jaf x'għal darba itar minni laqqas rispett mit-Zio Oreste m'għandha. Zio Oreste? Zio Oreste għand l-ermitt tiegħu id-dar. Mela Malta tista' tagħmel il-krimazzjoni? Le hu kien ħa xokk u li baqa' minnu tfajtu ġo bot, qed tifhem? U jien naħbi l-flus hemmhekk, temmen illi xorta marret u ħadet minn għandu. Insomma kif mor bdiet għall-parking? Tajjeb eh? Mort tajjeb eh? Avolja lili ma ħallejtnix nagħmel quddies eh? Imma insomma. Imma dik teknika. Teknika. Le le, teknika x'fin-nofs hemm nika. Ej, għal ma tgħodx kellimni hekk lili. Imma kieku ma tawwaltx il-ħin, kieku ma kienx ikolli ċans li nisluħ l-iktar rati minn fuqhom, inti fehem? Eh, mhux hekk, jew mhux hekk. Insomma, ara ara se ngħidlek. kemm jista' jkun, lili tibqax iddaħħalni f'dal-boros kollu, rajt ikkomplikati, għax jiena qiegħed hemm biex ngħinek fuq id-dejn. Imma jekk tagħmilni minn daw, eh, mbagħad ma nafx se nagħmlu. Eh, u ma tibqax tisloħ. Il-flus ma il-parruċċani, fimt?

Grazzi, Sur Kappillan. Dik ħsibta li għadlek? Iva, ħsibta ftit imma bħalissa m'għandniex minn fejn noħorġu 7000. 7000 għal xiex? Għat-tarmak tal-triq tal-parking. 7000. Mela ħan għamlu triq għal-ġenna, 7000 euro. Somalija biex. Eh, le, le, le, ma dawn dawn maqsumin ta' dawn maqsumin jifri hemm il-Pollak, hemm il-Malti. Konsorzju sħiħem, insomma sur kappillan, jekk tagħmel ħsieb Kellimni għax jien hemm għas-servizz tiegħek u tal-parruċċani tiegħek. Ma, ma, Issa ħammur nara laqgħa l-pajp. Eh? Illi Ernest, ħammur zaħdi iħni. Eh. Berikni fader. Kun ibirek ibni. Mow fader Robert. Mow. Dan it-tifel, dan it-tifel neħdu ħsieb għax da vera tifel sew. Kemm ħadlek il-Pollak? Il-Pollakk ħa erbat elef, jiġifieri elfejn tal-materjal u elfejn ta' jdejh. Sewwa? Allura għaliex mhux se tqabbad lilu jekk teħles bil-ħass? Imma stenna, hi, ma jmux jagħmilna xi waħda hu? Jagħmlilha jfottina? Hi, uxx! Pader Robert! Inti qassis, ta! Inti qassis, ma tistax tuża dal-kliem. Imma eħe, għal dik kont qed ngħid, għal dik bdejt nipprova nasal. Ma inti qed tinkwita għaliex għax għax Malti ġifieri? Eh, għax qed aħjar eh, aħjar il-Malti u mill-Banani x'taħseb? Eh, ngħidlek ismani. Il-Malti li qabbat serraħ rasek għax hu ħajfottina mela l-barranin.

Qed taħsibha toħroġ jew le għall-elezzjoni? Għaliex? Ma nafx jien. Qed inxomm il-korruzzjoni. Femni, indim dak li mnieħer, il-korruzzjoni, ixxom manka mizqalija. Jiena ġejt biex ngħidlek li biħsibni noħroġ l-elezzjoni. Tista toħroġ li ċitazzjoni please sir. Lilek il mobile number inti khanini mhux iċ-ċitazzjoni tibżax Bambi nibirkek mur u tinsa ta ma tinkweta xejn l-għassa tagħna il vot lilek ħantuh. Ħsattek giex sibtni ġej għalik jien ġo television qiegħda. Ismagħni. Idħol issa fil paġna ta' Dan u San u faqqgħalna like jekk ma tridx niġi b'delivery ta' snienek għand id-dentist.